Watkhatnak Peter dal li cang hranak kha si lai. Pathian laksawng kengtu ṭha bantukin Pathian sinin nan hmuhmi laksawng kha midang caah ṭhatnak ah hmang cio u. Pathian laksawng kengtu ṭha bantukin Pathian sinin nan hmuhmi laksawng kha midang caah ṭhatnak ah hmang cio u. Cathiang kan relmi Bawipa nih thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Khrihfa nun cu hramh nun a si. Siloah zumtu nun cu hram nun a si timi in thazaang kan la ci hna lai kuatkhatnak Peter cakuat kan zo tikah hin lamkaltu Peter nih Asia Minor chung ummi atu ahcun Turkey te kan vun thai i khua khua ummi Khrihfa mi kan ti lai ma zumtu hna sinah khan cu kuat a kuat mi hna an si a kuatnak hna bik a ruang cu an ni pawl kha an zumnak rak hremnak an rak tong hna harnak an rak tong hna i cu chungah cun lungṭhawnnak a pek hna i thazaang a rak peknak mi hna cu kuat a si a timi hna cu kha zumtu hna kha nannih cu Jesuh Khrih kha a nawl ngaih awk le a thi in nannih cu thlen awk thleng awkah Pathian kan Pa tinh ningin thimmi thimmi nan si i thlarau nih miphun thiang ah miphun thiang ah an ser hna ti kha zumtu cu thlarau nih miphun thiang ah an ser hna pathian tinh tin ningin thimmi nan si hna tikah hin a ti harnak nan ton lio caan ko zongah hin kan Bawipa Jesuh Khrih a chinak le thawh ṭhannak a rat ṭhannak lai kong hin nan lung chungah um zungzal seh hrem nan tuar ko lio caan zongah hin kan Bawipa Jesuh Khrih a langh ni te tikah nan co lai dingmi laksawng kha i ruahchi in cu ruahchannak he cun harnak hi rak ing ko u harnak hi rak ing ko u law cucu Pathian nih an in khamnak an in kannak thawngṭha ruangah hin nan zumhnak kha hnulei kilpi hrimhrim hlah u ṭhawng ngai le ralṭha ngai nung ko u Jesuh Khrih a thihnak thawhṭhannak le rat ṭhannak lai kong kha nan nun ah um zungzal seh nan lungah caam zungzal seh tiah thazaang a rak pek hna i dalli nih biapi in a langtelmi cu Khrih zultu nih cun Khrih ta a simi nunning in nun a herh Khrih ta a simi nun ning in nun her nun hlun silam khan nun thar tiah vun langhter u sih law thlen nun tiah vun langhter u sih law kha khan nun in khan nan nun a herh Khrih chungah a nung cangmi nih cun Pathian laksawng a kengmi lawng te nan si te na Khrih chung a nung cangmi nih cun Pathian laksawng a kengmi lawng te nan si nan si cang ca hin nan zumhnak khan fek te rak dir u zeizong vialte donghnak hi a nai ko cang te Cucaah cun thla nan cam khawhnak hnga mah le mah a uk khomi le ralring tein ummi nan si lai rak um mu ti zeidang vialte nakin pakhat le pakhat lungtak tein i daw u zeicahtiah dawtnak nih cun sualnak tampi a khuh khawh ti phunzai lo tein pakhat le pakhat hlun in rak i on u te cun nihin kan vun relmi pathian laksawng kengtu ṭha bantukin pathian sinin nan hmuhmi laksawng kha midang ṭhatnak caah hmang cio u ate pakhat le pakhat i dawt ding kha fakpi rak dawt ding kha a fialmi hna a si harnak chungah Khrihfa nan sinak kha hnulei kilpi hrimhrim hlah u hmailei ah khan kal chin u law ti zumtu popo nih cun Pathian zangfahnak thawng Pathian vel ngaihnak thawng in alaksawng kan ken dih cio alaksawng kan tin co dih cio tikah hin cu laksawng cu nanmah pumpak ṭhathnemnak nanmah pumpak tlamtlinnak ca lawng si loin midang caah rak hmang u harnak cungah hin pakhat le pakhat rak i funtom u harnak cungah pakhat le pakhat hi rak i domtlai u tiah ca a rak kuatmi hna kha a si. i cu laksang cu kan ṭuan man pek si loin cu laksang cu kan i hlawh man pek si loin a vel ngaihnak thawng in pek kan si caah hin chiah ding a pekmi si lo minthannak ca menmen a pekmi kha kan rak si lo lianngannak ding ca lawng pekmi si lo theihhngalnak tampi ngei ding pekmi si lo rianṭuannak caah pekmi rak si kha hi pathian laksang cu rianṭuannak ding caah pekmi nan si caah hin rianṭuannak ding ca rak hmang u a ti hman lomi laksawng cu Pathian fialmi rian a tlinh lomi laksawng si lai hman lomi laksawng cu Pathian rian a tlinh lomi laksawng a si lai cucaah kan i ralrin a herhmi cu ka laksawng hi Pathian nih laksawng a ka pekmi hi ka hmang maw ti kha a si Pathian nih laksawng a kan pek ahhin cheukhat cu thlarau laksawng a kan pek kho men cheukhat cu thilti khawhnak laksawng caan ṭha laksawng chovan laksawng tampi avun kan pek kho men mi kha asi cu chung vialte cu hman ding kha si ka hmang maw pathian i laksawng a ka pekmi hi ka hmang maw timi kha nang male keimani ralrin ngai in kan i zoh ṭhan a herh mi kha asi i Jesuh zultu dik Jesuh zultu ṭha kan si a langnak cu hramh nun kan nei khawh kha a si midang sin hramh nun kan nei khawh kha a si Johan dal kha chang hleili ne a kan chimmi cu bia cu minung ah a cang i kan lakah khua a rung sa te bia cu Jesuh Khrih kha a chim hno duh chanmi a si Jesuh Khrih vawlei a ratnak cu Pathian nih minung kan sining kha a fapa Jesuh Khrih in a kan hrawmh kha a si Minung bantukin aa cang i a ti a hal ve, a rawl a ṭam ve, aa lawm ve, a ngaihchia ve. Minung taksa nih minung pumsa nih kan tuarmi vialte kha tuar khawhnak a rak nei ve. Cu sinak cu a rak i hrawm i kan caah khan a rak nungmi a si. I cutikah kan rawlṭam caan zongah kan ti hal caan bawmtu ṭha taktak kha a si. Zei ruangah kan sining a theih a hngalh, kan ngaihchiat tuarpitu, kan lunglawmh caan lawmhpitu, kan lungdongh caan ruahchannak ngei lo caan ruahchannak kan petu si. Zei ruang tisan cu kan sining dihlak a vun i hrawm tikah khan cun kan tuarmi dihlak in khan hngalhpi khawhnak a neihmi cungah khan thil tampi kha kanmah ca hrimhrim ah cun thazaang taktak kha a rak simi si. I cuti cun Pathian nih a Fapa hmangin minung kha kan si ding kha nun kha a rak kan hrammi a si culong hlah minung kan si ding lawng hram si loin khan kan sualnak hrimhrim kha a rak i hrawm ve kan sualnak hrimhrim kha a rak i hrawm ve kuat hninak korin dal nga cangkul cangkhat nih a kan chimmi cu Khrih cu sualnak zeihmanh a ngei lo sihmanhsehlaw kanmah ruangah Pathian nih kan sualnak kha a hrawmter i cucaah amah he kan i pe ahcun Pathian dinnak kha kan i hrawm ve lai a ti kan sualnak zong a rak i hrawm ve kan sinin kan sualnak a rak i hrawmnak a ruang bik cu kan nih cu kan sualnak in chenchuah dingah Pathian fanu fapa kan can khawhnak ding caah kan sualnak tiang tiang a rak kan hrawmmi kha a si i cucu Pathian tinhmi cucu Pathian khuakhanmi cucu Pathian duhmi a tlannak a cohlang cangmi nangmah le keimah nih khan cun hrawmh nun timi kha kan i fiang i kan nun ah khan midang ca nun midang caah nun pek ding timi kha kan nun hrimhrim na khan a fian cang tikah midang caah nun ding khan zalong te kan nung i dawtnak he thinlung he a nung khomi khan si cang a pemh tuk cang a fiang tuk cangmi a si Zeiruangah amah pum hrimhrim nih cun pei kan sining a kan hrawmh tikah cun cu kan i hrawmhnak nih cun thil tampi kha nun hrawmh khawhnak ding khan a kan bawmhmi a si. I minung hi lam tampi in nun kan i hrawm kho. Cun a herh zong kan herh fawn. A hleikhun in kan nih Laimi hi kanmah lawng in khan cun kan si kho bak lo. Nun hrawmh timi hi kan herh bakmi le kan i hrawmh ding ah Pathian nih hin a vun kan cawnpiakmi a si. Rom dal hleihnih cang hleithum ah nan u nan nau a si a fakmi kha nan chil hrawm hna u law khual kha tlun in on hna u canghlei nga nak aa lawmmi sinah va lawm ve u a ṭapmi sinah va ṭap ve u te Paul nih Rom khuami hna hitin cakuat ca a kuatmi nih a langhtermi cu zumtu kan nunnak ah hin sifahnak zong siṭhatnak zong ngaihchiatnak zong lunglawmhnak zong harnak zong nuamhnak zong aa hrawmmi kan si ding kha a vun fiantermi si sifahnak kan ti tikah hin chaw le va lawng khan si lo cheukhat cu chinlung ah kan si a fak kho men cheukhat cu ruahnak ah kan si a fak kho men cheukhat cu hmuhning ah kan si a fak kho men cu sining vialte chungah cun cu nun sifah ning vialte ah cun vun i hram ding kha kan fial mi kha ka si zei ruangah dah khrihfabu a dir zei ruangah dah zumtu kan si zei ruangah dah khrihfa kan si ti hi tha te vun zo in khrihfabu i a muitin taktak cu pathian bia khamnak thawngtha karhter dingah le cu zumtu vialte nih cun zultu kan ser khawhnak ding ca kha Khrihfabu i a hmuitin taktak cu a si kan zumnak ah kan tuahsernak ah Pathian dun in kan ṭhan i puitling nun kan nei i Pathian nih tinpiak ning in kan kal khawhnak ding hmunhma kha Khrihfabu nih a vun i ngaihmi le a vun i timtuah dingmi cu a si a dermi kha a der lo deuhmi nih kan i bawmchan ding a thei a thei lomi kha a thei deuh a hngal deuhmi nih i chanchuah ding A thiam lomi kha a thiammi nih i bawmh in i chanchuah ding. Cu sining vialte minung nih bawmhchannak ding kan i herhmi sining vialte kha hrawm dingah khan Khrihfabu i a muihtin taktak. Cu kan hmuh khawhmi a si. Biakam hlun le biakam thar kan Baibal ca chung kan vun so tikah hin sifak santlai lo deuh timi hna Chambau deuhmi hna cu an thlanglam hna i hnu an cit hna i zuri sava a tluril hlawhhlang ngun khoikhol a sual deuh tiah ruahmi hna cu leng a hlonh an rak si. Biakam thar chung zongah cu ṭhiamṭhiam Farasi mi hna cawnpiaktu saya hna biaknak lei ah ka pe a ti deuhmi hna nih santlai lo deuh pawl maw zoh sifak deuh pawl maw zoh chuk an si i nautat an rak si hna Jesuh Khrih chan lio hrimhrim ah hi bantuk hi a rak um rih tikah khan Oukhast ti an rak hmuh hna i hman awk ṭha lomi santlai lo tiah an rak nam ne hna mi an si. Cutin asi kha kan Bawipa Jesuh Khrih nih a hmuh tikah a thinlung a kuai tuk tawn i kan Bible ca kan vun rel tikah khin kan Bible ca chungah sifak santlai lo hna timi ṭan in bia a chimmi tampi um. Cu hna ṭan in cun a chimrelmi a cawnpiakmi tampi kan vun hmuh khawh lai. Kan thei bantukin kan Bawipa Jesuh Khrist nih a kawh hmasa mi hna, a auh hmasa mi hna, a damter hmasa mi hna, a bawmh hmasa mi hna cu ngatlai, santlai lo, hlawhhlang, ngunkhawi khawl, sualnak chungah aa peih cuahmah mi kha pawl kha kan Bawipa Jesuh Khrist nih a fimhlawm hmasa bikmi hna an si. Hihi kan zoh tikah hin zumtu hna kan rian hi a neptemi rian a si lo. Jesuh nih sifak santlai lo hna nun hram a bipit zia hi he pehtlai in mah thaidal kule dal uh, mah thaidal kule dal nga khan akan chim hihi tu le mehe bia na bia a chim mi kong kha a si ni dongnak ni bia ceihnak ni kong bia na bia a chim hna tikah tu le mehe bantukin zumtu kha a ṭhen hna lai mi ṭha cu orhlei kama a chiah hna lai i mi ṭhalo cu kehlei kama a chiah hna lai ka miṭha pawl cu nannih miṭha hna Pathian i thlu a chuahmi hna ka sinah ruat ra tu a ti hna lai i miṭha pawl nih cun bawipa saya ya zeidah thil ṭha cu kan tuah an ti lai santlai lo zeihmanh a si lo tiah ruahmi hna sinin nan tuahmi paohpaoh kha keimah cungah nan tuahmi a si a ti hna lai cun kehlei kam i a chiahmi pawl kha ati hna lai i kha miṭha pawl timi kha ti ka vun lanhtami te ka vun chim lai miṭha mi pawl timi hna cu miṭha mi hna cu pathian nih thluachuak mi hna ka sinah ra tuah u ka rawl a ṭami rawl na kan pek ka ti haliti na kan pek puan ei awk ka ngei lo i puan na kan pek ka zaw i nan ka len khual ka si i tlun in nan ka on thong ka tla i nan ka ve a ti hna lai i cucun a orhlei kamah khan Pathian thlusuahmi te a chiah hna lai. Annih nih cun cun annih nih cun kha zeidah bawipa kan tuah an ti tikah kha khi bantuk pawl na vun zohkhenmi hna kha keimah na kan zohkhen si a ti lai. Cun kehlei kam a chiahmi pawl cu ka rawl a ṭam ka ti a hal. Tlun in nan ka onh lo, thong ka tlak, ka zaw ka fak nan ka veh lo. Cucaah cun nan nih cu hika ah hin aa fon ding nan si lo um ding nan si lo ati hna lai i cu santlai lo pawl cu bawipa zeitin dah kan um kan i zuam tuk ko ṭung biaknak lei kan ṭhawng tuk ko ṭung an tin men lai sinain anih nih cun sifak santlai lo zei rel lomi hna nan hrawm duh lomi nun nan hrawm duh lomi kha keimah nun na kan hrawm duh lo asi an ti hna lai i orhlei kam ummi kha nan nih cu zungzal nunnak lei kal la ke lei ummi kha nan nih cu zungzal hrem hna va kal u ati hna lai ati bia ne bia a chimmi si hi bia ne bia ne a chimmi a vun langhtermi cu biaceihnak hmannak khan ni donghnak i biaceihnak hmanah hin kan bawipa jesuh christ nih a hman i biapi a chiahmi si timi kha kan vun hmuh khawhmi a si mah thai dal hlei let mah thai dal kulet dal lilet dal kulet dal nga nak khan va zo lo ni donghnak ne ya biaceihnak kong a chimmi a zultu hna a chimmi hi bantuk bia ne bia hi a vun chimmi si biaceihnak ni tiang hman i a vun chimchimi hi sifak santlai lo nun hram bawmh chan kha a si hihi zumtu hna i kan theipar a si hrimhrim dingmi kha a si cun rawl dangnak kong bianabia a chimrimi hna cu luka dal hlei ah rawl hrawmnak nan tuah tikah nan u nan nau mirum mi ṭhawng kha va sawm hna la u ti lamlak hlei lak ummi ingkar laka ummi kutzeng kutzeng ka zeng mi caw kha va sawm hna u ti Zeiruang tiah cun nan unau mirum mi ṭhawngṭha nan sawm hna a si ahcun annih zong nih khan an in sawm ṭhan khawh ve lai i thil ṭha nan tuahmi kha an in cham ṭhan a si lai. Nan caah a miak lo a ti. Sifak santlai lo hna nan sawm a si ahcun annih cu an in cham ṭhan khawh ti lai lo caah thluachuah nan hmu lai i cun Bawipa nih aan cham ṭhan hna lai ee a ti. Icucah kan Pathian nih sifak santlai lo hna kha sifak ka ti te ahkhin chawva lawng khan an mitthlam cuang hlah se mu sifak ti an nun hrimhrim khan an mitthlam cuang seh thinlung ruahnak hmuh ning sining vialte nun hrimhrim khan an mitthlam cuang seh sifak ka ti tikah hin sifak santlai lo nih cun a huap piin nun vialte kha a huh dihmi si caah khan Pathian nih sifak santlai lo hna nun hram ding hi biapi taktak ah a chiami si kha kan hmu kho. Nuhmei ngakṭa ṭha te zohkhen le vawlei cungah thurhnawm lo tein in umtu hi Pathian kan pa nih biaknak thiang le biaknak taktak ah a ruahmi a si tiah James dal khat cang kul le cang sarin nih a kan chimmi si. Hi hram nun hi ahopo nih kan tuah khawhmi a si. A hleikhun in kannih zumtu Khrih zumtu cu kan tuah khawh ding hrim kha a si. Khrihfa a si lomi uh, biaknak dang hman nih an tuah khawhmi sining a si. Nun hramh timi hi. Midang hman nih an tuah khawhmi cu nangmah le keimah chinchin kan vun tuah khawh ding hrimhrim kha si. Pumpak nih kan vun tuah khawhmi a si. Pastor kan si hau lo, mifim kan si hau lo, mirum kan si hau lo. Cawnnak sang ngeimi kan si hau lo. Pumpak pakhat nih kan tuah khawh cio dingmi rian a si. Cun Khrihfabu zong nih kan tuah dingmi rian, kan tuah khawh dingmi kha a si. Khrihfabu nih kan ṭuan khawhnak ding ah Khrihfabu nih Pathian fialnia hi hram nun kan tlin khawhnak ding caah cun kan herhmi cu khatlei ah cun a vun biapi taktak vemi a si. Thinlung pakhat kan um hau, thlarau pakhat kan um hau, rian pakhat ah mission pakhat ti siloah tinhmi pakhat ah khan kan kal khawh hau mi kha a si. Lamkaltu dal li cang som thum cang hni na ka kan hmuhmi cu cun zumtu hna cu an bu ning tein an ruahnak le an lungthin aa khat dih ahohmanh nih an thil kha keimah ta an ti lo i an ngeihmi popo kha an i hrawm dih a ti. Lamkaltu dal li cang sawmthum cang hnih nak nih hin Khrihfa mi hmaisa hna, Khrihfabu hmaisa hna a ṭhawnnak hmanthlak a kan hmuhsak. A ṭhawnnak hmanthlak hi kan hmuh khawhmi a si. Lamkaltu hna nih cun kan Bawipa Jesuh Khrih a thihnak le a thawhṭhannak a ra ṭhan lainak kong, khamhnak thawngṭha, tlannak thawngṭha cu fakpi in an chim i Cucu an chimmi an nunnak ah khan an nung tuk cang tikah khan Pathian nih thlusuahnak a pek hna i an lakah ahohmanh herhbaumi a um lo e an ti an lakah ahohmanh herhbaumi an um lo e a ti Pathian nih thlusuah a pek hna i hi hna hi aa khat dimi lawng tein si lo cu kanmah bantukin nangmah le keimah bantukin hmun dang ka dang sining dang in dannak he aa khat mi lawng te an si uh, dannak he a um ṭi mi lawng te an si dih ve an i lawh hleinak kha zeihmanh kha um lo an i lawhnak pakhat bat a thuk tuk mi Pathian bia a thuk tuk mi Jesuh Christ tlannak thawngṭha chung tu ah khan an num i thlarau ah an i fun i thlarau ah an i tom i cuti cun hmun khat te khan khua a sa mi an si lungthin in an i fon ati lungthin khat in khua an sa Khrihfa an sinak khan an langhter Khrih an dawtnak nih khan an nunning a sersiam i pakhat le pakhat cungah dawtnak an neihter khawh hna Khrih an dawtnak nih khan an nunnak kha a sersiam i an nun nih khan midang nun kha a va hrawm khawh hna cangmi kha a si i hihi Pathian thiang thlarau nih an thinlung sung rian a ṭuan tikah cun midang nun hram kha annih caah cun a fawi tuk Pathian thiang thlarau nih a chawmh cang hna tikah an nun a uk cang hna tikah khan pakhat le pakhat an i zohkhenhnak zongah khan a rak nung ṭi khomi an si. Thlarau ah an i fun a ti. Thlarau pakhat. Mah nih hin hmuhning i hramnak le nunning i hramnak kha fiang te a vun kan hmuhter khawhmi a si. Cawnpiaknak pakhat lawng an rak zummi an si ve lo. Cawnpiaknak pakhat tang lawng a rak sami an si ve lo. Na belte in khamnak thawngṭha fiang tuk an i tlaih tikah khamnak thawngṭha fak tuk i an i nunpi cang tikah cun thlarau pakhat an nun cang tikah cun an nih caah cun an ei ṭi an ding ṭi thil an i hrawm an nungṭi khomi kha a si. Khrihfabu hi fawi tein hmunkhat ah i bawmchannak menmen, hmunkhat i hmuhtonnak menmen, hmunkhat ah caan hmanṭinak menmen ah hin sakmi a si lo. Khrihfabu cu kamhmi chungah sakmi a si. Khrih thisen i kamhmi chungah Khrihfabu cu sakmi a si tikah hin cucu thlarau pakhat in kan nun khawh hi a biapi taktakmi a si. Pathian nih hin Khrih thisen in a sakmi a dirhmi a si. Fawi tuk in kan thih lo caan ah, chiatṭhat caan ah i bawmhnak sawsawh men Khrihfabu hi a dirmi a si lo. Ka nolh ṭhan lai, biakamnak chungah Khrihfabu hi a dirmi a si tikah Pumpak hmuhning, pumpak sining, pumpak duhnak kha a biapi deuhnak hmunhma a si lo. A biapi deuhnak hmunhma cu zeitindah Pathian thawngṭhabia kan karhter lai, zeitindah zultu kan ser lai, zeitindah Khrih ah pumkhat kan si lai i kan dam lai timi aa tin khawhnak ding kha a si. Cucu thlarau in kan i fontnak ding a herhmi taktak kha a si. Cun zaangfahnak in an i font i zaangfahnak an i font khi cu a phichuak deuh kha a si cang. thinlung an i fon khawh cang thlarau an i fon khawh cang tikah cun zaangfahnak kha cu amah tein an rak neih mi sining bantuk khan a rak um cang hi ni hin a vun kan hmuhsakmi cu a ti mi cu ahohmanh nih an ngeih mi thilri pakhat man kha keimah ta an si lo a ti uknak ṭhalo bantukin hramhram in fial chih forh chih tuah chih timi rian kha si lo a vun langmi cu an chungah a nung cangmi Khrih an chungah a nung cangmi Pathian thiang thlarau nih khan a fun tom cang hna tikah khan zeizong vialte hi Pathian ta a si dih i zeizong vialte kan ngeihmi kan thilti khawhnak kan kan thilti khawhnak cun kan hmuhning kan ruahning vial Pathian nih pekmi a si dih tikah hin amah a chawkengtu menmen lawng kan si hi cu hman ding kan si midang ca hman ding kan si tiin a fian tikah khan lunglawm thanuam tein a hmang ṭi khomi kha an rak si I Khrihfabu hi taksa in siseh, thinlung in siseh, thlarau in siseh, hrawmhnak hmunhma kha a si awk a si. Nun kan i hrawmnak hmunhma kha a si awk a si. Do, uh, Khrihfabu cu dawtnak le lungrualnak in a um tikah, lungthin khat in um tikah, thlarau khat in um tikah, mission pakhat, tinmi pakhat, rian pakhat in a um tikah, thlarau nih a zaangfahmi hna a si timi kha vawlei nih a kan hmuh khawh cang. biaknak bang nih a kan hmuh khawh cang vawlei pumpi nih oh hi thlarau nih a zangfahmi hna khrihfabu an si timi kha a vun kan hmuh khawh cang mi kha a si i khrihfa timi te vun zoh ta hman u si law khrihfa timi hi lai holh ahcun vun fiang ngai ti khrih khrih ti cu jesuh khrih maw khrihfa ti cu khrih i a fa le a fiang tuk chimchap ding hman khan um ti lo khakha kan si lamkaltu dal hlei dal hlei kha chang kul chang ruk nih Antioch khua ah hin pei zul Jesu zultu hna kha Khrihfa tiah an rak ti hmasa bik hna cu ati Khrihfa timi cu Khrih i a fa pawl amah bantuk a nung mi a zul mi amah bantuk ti kha si ko i hi Khrihfa ti kan i thawhnak hi maw upat ruang le ṭih zah ruang sun loih ruang a rak chuak mi si lo Judaism pawl nan thei hna lai men in a thei lomi nan um sual ah Judaism Judah timi cu annih cu Jesuh Khrist sinak le tlannak a zum lomi an si biakam hlun chung lawngah khan a um a nungmi an si te kha paul nih khan cucu zultu pawl cu nehsawhnak nam ne e nan nih cu Jesuh bantuk nan si Jesuh cawnpiaknak nan zul Jesuh bantuk nan amah bantuk nan si tiah nehsawhnak zomtainak ca an rak auhnak mi min kha nihin ni cun Khrihfa tiah kan i ti Jesuh zultu tiah kan i auhnak hi a si I cucu kan min hman a fian tuk cangmi cu amah nih nun a kan hram bantukin pakhat le pakhat zumtu pakhat le pakhat lawng si loin zumlotu he zumtu he sining dihlak i hram ding kha Pathian bia nih fiang taktak in a vun kan chim phuanmi kha a si. Kannih cu mi vanṭha kan si. Khrihfa kan si hlan hrimhrim ah hin kan nunphung ah hin hrom nun te kan rak nei cia cang. A kan rak nei cia lo. Pathian nih thluachuahnak kan pek cia cang. Hrom nun timi hi Pathian nih kan nunphung hrimhrim ah thluachuahnak a kan pek chih cangmi a si tikah hin taksa lei hrom nun cu kan i harh lai tiah ka ruah lo. Kan rak tuah cia cangmi a si bantukin kan tuah khawh rih laimi zong kha ka zumh. Pathian thawngin a si. Amah thawng lawnglawng in a si. I vawlei cungah hin duhmi tampi lai, hngalhmi tampi lai, theihmi tampi ve lai. Nihin ni ah hin na zohmi na pawng a ṭhumi minu mipa kha hi zoh hman law ei an ar in he an sushi an theidor an tlamtling tuk kan ti kho men herbau ngei lomi minung ah kan ruah sual kho hna men vawlei a si ri caah hin duh nung tuk in a nung tiah na ruahmi inn ṭha lo ṭha khua a sa ko nain a bil voi khat te pek na bawmh a herh caan um kho men hnipuan dawhdawh hi khua a sami si ko nain thinlung thadamnak lei ah nun na hrawmh caan um kho men biakinn a phan zungzalmi a si ko nain Pathian a biami a si ko nain Pathian bia lila he aa pai cuahmahmi a si kho men. Cu sinah cun na theihchunmi na hngalhchunmi Pathian bia biatak in nun na hram i na theihngalhnak kha nangmah in na va hram a herh caan kha um kho men. Biaknak lei a ṭang ngai i biaknak lei aa pe ngai nain thinlung ṭha ngei khawhnak ding caah ruahnak ṭha ngei khawhnak ding caah nun na hrawmh caan a herhmi a si kho men. Khrihfa mi nih hin nihin ni caan ah hin laksawng kan tinco ciomi kha vun i zoh ṭhan u silo, vun i ruah ṭhan ta u silo. Kan hmang cio hna maw? Thla a cam kho deuhmi nih kanmah bantuk in thla a cam kho lo deuhmi kha vun domtlei ding, vun chanchuah ding, aw ziah timi nun hramh kha a biapi men lai. thlarau a tingco cangmi nih thlarau fak deuh a tingco cangmi a hngal deuh cangmi nih aw a fiang ve rih lomi a hngal ve rih lomi kha nun kan va hrawmhnak hmunhma kha a si awk kha a si i soiselnak le i mualphonak le i thangchiatnak hmunhma si loin kan tlamtlin khawh rih lomi cung tu ah khan a tlamtling cangmi nih a tlamtling cangmi nih vun ti tikah a ti kho deuh cangmi nih a hngal deuh cangmi nih a ṭhawng deuh cangmi nih a derthawm deuhmi vun domtlei le vun cawisang kha nihin ni ca hin Pathian nih a kan pekmi laksawng hmannak ding cu a si cucu Pathian nih a kan pekmi laksawng i a hmuitin taktak cu a si cucu Khrihfabu i a hmuitin zong kha a simi a si ve thinlung pakhat thlarau pakhat mission pakhat ti tinmi pakhat ah hin nangmah le keimah nih kan kal a si ahcun pumpak kan dam lai chungkhar kan dam lai i Khrihfabu kan dam lai i Khrihfabu kan ṭhangcho cuahmah ko lai zeiruangah kan Khrihfabu a dam lo Khrihfabu tampi kan dam khawh lonak a ruang cu nun pei kan i hrawm khawh lo cu nun kan i hram khawh lo ahhin cun Khrihfabu kan ṭhangcho khawhnak hi a lam a tlawm tuk cu hromnak nun kan nei khawhnak ding ca tu ahcun nang le kei kan dam a herh ve cu kan damnak cu Pathian bia in siseh Pathian thiang thlarau in siseh vawlei nih kan pekmi chawva in si hla seh vawlei nih kan pekmi rumnak in si hla seh kan damnak taktak cu Pathian nih a thaw a chuah hnawhmi a biathiang a thlarau nih a kan thawmmi nunnak siseh law cu ahcun nang le kei Pathian tinmi a Khrihfabu nih a tinmi kha kan khen khawh lai, kan tlin khawh lai dingmi kha a si. Mother Teresa nih voi khat cu sifakmi hna caah khan sanpio a chuanpiak hna i tikhen artlangpi khan vun dir in sanpio cu an rak i don cio. Culak te ah cun nufa hna fano tlai pakhat nu nih khan kheng te cu a sanpio te cu a rak i don ve. A sanpio te a rak i don i a rak sanpio an pek le cangka ah khan khi a pawngkam ummi thingkung tang i a ṭhumi mi nu te kha nutung nu te kha cu an a sanpio te cu a va pek Mother Teresa nih a au i mi nu zei ruangah dah khika i mah sanpio hin nangmah le na fanu nih ei loin maka zawn a ṭhumi nutung nu cu na pek tiah a hal mi nu te nih a lehmi cu ka nu keimah le ka fa cu rawl kan ei lonak zerkhat tilawng a si ri khika a ṭhumi nutung nu cu rawl a ei lonak zerh thum a si cang rawl ṭam cio cio ko ah kan i lo lo kan nih kan rawl ṭamnak cu a nem deuh ri a nih rawl ṭamnak khi a fak deuh caah amah kha ka pek hmasatnak cu a si a ti cu bia cu mother Teresa nih a vun theih tikah biaroling a kan chiahtak biaroling a kan chiahtakmi cu poverty is beautiful a ti sifahnak kan timi hi a va dawh hringhran da ati sifahnak kan timi hi a va dawh hringhran da ati a san piu ah khan si lo maw a chin lung ah khan a nunnak ah khan hi hi biaroling hi mother Teresa nih a kan vui khawh tak mi a si Zumtu hna Hebrew dal hleithum cang hlei ruk kan hmu khawhmi cu pakhat le pakhat i bawm le pakhat le pakhat cung i ṭhatnak tuah kha philh hlah u sih. Hihi Pathian lung a tongmi raithawinak a si. Pakhat le pakhat kan i bawmchan le pakhat le pakhat cung i ṭhatnak tuah hi philh hlah u sih. Hihi Pathian lung a tongmi raithawinak a si a ti. GCBC chungter dihlak hna nih Pathian lung a tongmi hramnun kan nei khawhnak ding ca hin nihin in kan chim khawhmi chungah a ṭhami um si ahcun amah Bawipa lila nih a thar in thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Amen.